Chunya ogone Nyasaye erokamano kod sani ma Ruoth oloso thuolo e okinyi e odiechieng' machielo. Adieri adieri Nyasaye losonwa yo kendo yo ma Nyasaye oloso ng'ama nyalo luwo machielo kendo onge. Adwa nasom kodi muma mawuok e kitabu mar uh, Mathayo apar kod ang'wen matindo piero ariyo kod ang'wen mawacho niya, To yie koro ne nie chuny nam ka apa ka thage malich nikech yamo ne ogeng'one. Yesu nodhi irgi kar kogwen kowuotho e wi pi. To kane jopuonjre onene kowuotho e wi pi kamano, ne gibwok ahinya, mi gikok kagiwacho niya, Ma cha jachien! To gikanyono Yesu nowuoyo kodgi kawacho niya, Beduru gi kue, kik ubed maluor, en mana an. To Petro nodwoke ni, Ruoth, ka en in adieri, to wachna mondo awuothi e wi pi, abi iri. Yesu noyiene, Bi. Omiyo Petro nodwoke, Petro nowuok e yie mowuotho e wi pi kadhi ir Yesu. To kane oneno ka yamo nobedo mal, kaneno ka yamo, kane oneno yamo nobedo maluor mi ochako nyumore e pi. Ne oywak niya, Ruoth, resa. Yesu norio lwete piyo piyo momake kawachone niya, Yaye, mano kaka in gi yie matin, marang'o niriwo gi kiawa? Eka ne gidonjo e yie mi yamo nokue. Jopuonjre ne nie yie nomiyo Yesu duong' ka giwacho niya, Adieri in wuod Nyasaye. Apako Nyasaye maduong' man kod loch ewi wasikwa. Chunya ogone Nyasaye erokamano ahinya kod sani ma Ruoth oloso thuolo. Adwa napuonj wach moro ma thor mar wachno wacho ni ok analuor nikech Yesu ni koda. to kata koweya to an naluonge mondo obi ira apako nyasaye maduong' maratego chunya ogo ne ruodhno erokamano e okinyini e wi weche mwakale wan gi lwenje mang'eny mwakale wan gi gik mang'eny matimore e ngimawa wan gi paro mang'eny madhi kod chunywa wan gi weche mang'eny machando chunywa to wuoth kod yesu kata tiyo ne yesu kata dalo kod yesu kata lalo kuom yesu nyalo miyo ng'ato gowo to chunya apako nyasaye no ahinya kod okinyini ma ruoth oloso thuolo mondo wawuo kuom wachne en adieri ni petro ne en ng'ama jachir kendo en adieri ni petro ne en ng'ama chunye wuok to adieri kara nyasaye mwatiyone en nyasaye ma oloyo nyaka sayans kod riekone oloyo nyaka teko mag wasigu kod gike duto te Omiyo kawuono kod sani muma masomo wacho niya ni chieng' moro achiel jopuonjre Yesu nowuok mondo ging'ad gidog loka machielo nikech ne gin loka machielo koro giwuok gidok loka machielo mondo kanyo bende Yesu odhi odhi odhi otimie hono. To muma wacho ni ka jopuonjre osewuok to Yesu nodong' chien ka ng'iyo chien kogolo ji mondo koro a kama nyo ji chieme. Apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni kara Yesu nyalo dhi gi jomoko to jomoko nyalo dong'go apako nyasaye maduong' maratego muma wacho ni yesu oweyogi ma gidhi to ka gin chien ka ginie nam ka giwuotho gine nam kod odhiambo to giwinjo ka yamo chako tugore ma yamo geng'onegi giwuotho tieno tulu kar kogwen kanyo ma kar ka yesu kar kogwen kanyo to yesu koro nosewere gi jok ma nogolo mondo ae nyime To Yesu koro wuotho e wi pi kochomo kama chielo mondo ojuk jopuonjrene nikech ong'eyo ni jopuonjrene ne nam ne wuotho kadhi apako Nyasaye maduong' maratego. Nyiso ni e wach mwadake kara en wuoth, wach mwadake kara en timo chir, wach mwadake kara en loso Nyasaye ma kata piny wuoyo to in gi Nyasaye man kod loch e wi wasikwa. Awuoyo nade kod sani? Awuoyo kuom ang'o mamiyo jowuoth wuotho ka giluor ang'o momiyo wawuotho ka waluor sama iwuotho kiluor e chunyi to nyaka inyumrie mach apako nyasaye maduong' maratego sama iwuotho kiluor e chunyi to nyaka kibaji goyi apako yesu maratego sama iwuotho e chunyi to kata inyono piny to iwinjo ka gik moko teri atera duong' odogne yesu kristo ma janazareth Mano namba one. Ang'o momiyo ne wanyalo bedo maluor ka wawuotho e nam? Nikech warwako chuny luor e chunywa. Ing'e ni gima odonjo e chunyi en luoro. Apako Nyasaye maduong' maratego. Emomiyo kata kiwuotho e piny sani kata iwinjo ni weche tek, to chuny luoro donjo kuomi ok mi imuom. Apako Nyasaye maduong' maratego. Namba two, mamiyo ng'ato nyalo wuotho ka luor en ni ng'ato nigi ubaga ubaga e chunye. Oonge gi msimamo manyalo wacho ni gini tadwa timo ka an kod chir. Namba 3, manyalo miyo ng'ato bedo kod luoro en ka lwenje moradogo dwako chunye nikech muma wacho ni petro olado gi lwenje ka en ewi nam ka yesu osekone ni bi to chak wuoth mondo bi to koneno kaka apaka tagore apaka wuotho apaka go piny apaka tuomo piny to petro chuny odikore to koni nyasaye be amuomo apako nyasaye maratago to petro ochomo nyasaye to koni ruoth e e e aling'ora to luongo ni yesu resa apako nyasaye maduong' maratago kara yesu nyalo reso ng'ato ma nyamukuru oteru kara yesu nyalo reso ng'ato ma tembe ogoyo kara yesu nyalo reso ng'ato ma koro piny oweyo apako nyasaye maduong' maratego kara yesu nyalo ng'ero ng'ato ma koro chunye mane koro to onge go gimo nyalo timo onge romo ma wacho ne lwenje moradogo ka en ewi wuoth to wuotho gi kibadi nyiso ni kara kowuotho gi yesu to wan gi gi loch ewi wasikwa kowuotho gi yesu to kara wanyalo loyo wasikwa kowuotho gi yesu to kara wan kod chir apako nyasaye maduong' maratego nyasaye no kara nigi loch e wi wasikwa muma wacho ni kata ka ng'ato wuotho owuotho gi yesu jowadwa kik sunga donj e chunyi kik to sunga donj e chunyi ing'e ni sunga ne nyalo donjo kuom petro moko ni jowadwa ne ating'o yesu te awuotho e wi nam awuotho e wi nam kar okia ni otiyo ne nyasacha ono nyasacha ono ma kata josayans kel sayans margi marenjo e nyimi makono ok inyal wuotho e wi pi ka tiendi oriere to yesu to kono biro nyono wi pi ma petro onyono wi pi tiende ni watiyo ne nyasaye ma supernatural nyasaye ma onde ok nyal ng'e gimoro amora nyalore kuome apako nyasaye maru mana tego duong' kod loch odog ne nyasachwano en gi loch e wi wasikwa muma wacho niya ang'o momiyo petro wuotho to nigi luoro nikech petro onge kod yie ni ng'ama luonge ng'ama luonge iluongo ni yesu ng'ama luonge iwinjo kata lwenje goyi kata pinyo chai kata yuweyo kuomi kata mbaka ni kuomi kata osegoweyi kuomi kata weche osewache kuomi kata osewach ni ok nyalre kuomi to in kod yesu mawuotho kodi e lweny kanyo kata tuo biro miwinjo ka tuono nyalo go pachi miwiti oko mokoni ni jowadwa tuoni ok dwar kama kama kama to nitie yesu kata owachi ni ok inyalo tiyo Yesu nitie, Yesu nitie. Uluongi ni bia bia, bia bia. En e jareso marwa, bia bia. Yesu biro resi, bia bia. Nyasaye biro resi, bia bia. Japuonj biro resi, bia bia. Japuonj biro resi. Ere gima Yesu dwaro mondo mi walol lweny? Ere gima Yesu dwaro? Gima Yesu dwaro en bedo kod chir, nikech ka ng'ato nigi chir, to ng'atno lo lweny kata ne gik ma piny ok nyalre. Daudi norwako chuny chir kochomo Goliath, to koni japuonj, kata obedo ni ng'ano osego lweny mang'eny, to Nyasaye ang'eyo ni ka an kodi abiro loyo lweny omiyo omiyo daudi nochomo goliath apako nyasaye maduong' maratego kara nyasaye dwaro chir nyasaye dwaro chir kata ikadhe lwenje nyasaye dwaro chir kata ikadhe yembe nyasaye dwaro chir kata piny goyi nyasaye dwaro chir kata jolemo oringo nyasaye dwaro chir kata idong' kendo ionge pesa nyasaye dwaro chir nyasaye dwaro chir ang'o kendo ma nyasaye dwaro nyasaye dwaro yie kuomi nyasaye dwaro ni mondo ing'i kod yie nyasaye dwaro ni mondo ing'i wangi tiri ing'i chung' kuma idhiye irie kanyo titi koni nyasaye gicha madwaro muma wacho ni petro koni japuonj resa kara nyasaye nyalo resowa nyasaye nyalo resowa kalwenjegowa nyasaye nyalo resowa ka piny ochawa nyasaye nyalo resowa ka waonge nyithindo nyasaye nyalo miyo wanyuolo kendo noparo ana kara nyasaye nitie kalwenje koro gowa kara nyasaye nitie ka weche chayowa kara nyasaye nitie ka pesa orumo Kana Nyasaye nitie, isego mpa nyaka udhi mondo idhi us giki mondo iyud gimoro mondo icham. To awachoni ni Nyasaye nitie, Jehova nitie, obiro lochoni, Nyasaye nitie, obiro ting'oni, Nyasaye nitie, obiro pari, Nyasaye nitie, obiro chungo kodi, iwinjo kata contract orumo, kata gima inyalo timo onge, Nyasach wendo nitie, Jehova nitie, obiro lochoni, obiro muko lwenje mochung' e nyime, obiro pandi ne wasiki. Iwinjo gima nyaka itime ni nyaka iwe sunga e chunyi, nyaka iwe sunga e chunyi ni nowari chon, kia ni ipakoga Yesu nade, kia ni iyalo kama chana nade, chunyi nyaka kalo sunga, apako Nyasaye maduong' maratego Petro ochung' e nyim Nyasaye. Petro ochung' e nyim Yesu kod japuonj resa. Resa ya lingra nam. Resa lingra nam nikech oneno gik magore. Oneno kaka yamo ng'eny. Oneno kaka gik moko chando chunye. Iwinjo kata yamo ng'eny misegombo uso giki. Kata yamo ng'eny misebi pesa ni osalal nyaka ka jothieth to nitie nyasaye manyalo resi pesa ni osalal nyaka kadho pilo to nitie nyasaye mondo igigo atwate koro jehova alokora kuomi mondo aneni kiwuotho kuomi alokora kuomi mondo ane tiponi alokora kuomi mondo awuotho kodi nyasaye wuoyo nyasaye wuoyo kodwa nyasaye wacho ni wiye petro ni bi bi bi nyasaye dwari iwinjo dichuo nyasaye dwari kijana nyasaye dwari rawera nyasaye dwari mama nyasaye dwari iwinjo kama initie kata iwinjo lwenje ng'eny kata piny goyi kata ionge pesa kata nyithindi onge gi skul fi kata ionge gima nyithindi rwaki nyasaye biro miyo ginaga kata in gi ot midwa gero chunga chunga yesu wadwa ni walamo kodi nyasaye wadwa ni walamo kodi nyasaye kama initie mondo yesu ochung lwenje mosegore nyimi Muma wacho ma kawuono nawuoyo kuome ni ok analuor Yesu ni koda, ok analuor Yesu ni koda, ok analuor Yesu ni koda. Kata koweya to pod abiro luonge mondo resa. Yesu ni koda, Yesu ni koda. Iwinjo Yesu ni kodi dichuo, iwinjo Yesu ni kodi mama, iwinjo Yesu ni kodi kijana. iwinjo yesu ni kodi miyoni iwinjo yesu ni kodi jaduong'ni yesu ni kodi bed kod chir muom kidhi mbele chung' wuoth ewi pi kaka yesu nowuotho ewi pi wuoth ewi pi ichom chir bed ng'ama courageous manyalo nyono piny gi yesu erokamano yesu aketo jawinjoni e lweti par wuoyini par wuoyini ing'e gimodwaro par wuoyini par miyoni ing'e gimodwaro par nyakoni par rawerani jehova chung' kode par ye odeni nyasaye chung' ye odeni gi rebi kal gik ma jowasigu nyaka jowasigu mogeng'o ne yo makela pa ka e nyime jehova nyasaye polo gi piny kata gibed jobilo kata gibed jomafwambwa kata gibed jo nyasaye mang'u jomirieri magogagi e piny kata gibed jokwanya tiende ji nyasaye remb yesu kristo ma ja nazareth okalo kuom lando chunje mago kod nyasaye mama ikue atueyo rembi yesu kristo ipar jawinjo nigi rembi itimne ono timne ono timne ono wachni nyasaye mondo olose kaka niriebadi kiketo kuom petro nyasaye mang'ongo ni make mi yamo nokue kwe ne yamo mosego chunye kwe ne yamo mosego rekode alami nyasaye maratego e nying yesu kristo ma ja nazareth iluonga ne pasta denis obara Mark Christian Jordan Miracle Church Honono Dear Monitude Recorder number na N0724 388082 Nyasaye mondo ogwedhu kendo ting'u malo kuom weche duto. Amina.